pataikura kaisu tainzwa kuti kwanzi imi vana baba nana amai vedu makaenda kuhondo mm. ndimi maibikira mm. ainzi magandanga wakatisunungura mm. chinangwa chedu chaiva chekuti tizodii tigosununguka takasununguka here zvino zvinonzi ah, vanhu vari kuti tajamuka Mm. vanhu vari kuti hatichada vanhu vari kuti hatichatya asi vanotaura izvi ndevemumaguta tauya kuno vabereki kuti tinzwe kuti imimi kunoku muchiri kuda takajamuka hamuna kujamuka takajamuka muchiri kutya
zimbabwe zimbabwe yadzoka zimbabwe zvino totika inyika yedu ka yezimbabwe ngaidii ngaidzoke kuvanhu hazvisirizvo saka iro pepa ramaona manje taratauya naro iri zvanzi ah we this flag ah wetajamuka vanoita zvemumafoni zvemumaintaneti vanoita zvemumawhatsapp vanoita zvemafacebook ah, hamuzive here kuti vanhu vakawandisa 70 pecent edu vanogara kupi kumaruwa tikati ah inga mato matotiudza advise yakadii yakanaka saka isusu taakuchitogadzirawo chipepa chatichaenda nacho kupi kumaruwa chipepa ichi mukachiona nyaya yachinotaura kungoonesana chokwadi eh? kuti hamuonowo here kana kuti hamusi kunzwa kuti wakatirwira nyika wari kunzi wari kusungwa nhai vanhu vakatirwira nyika magamba edu ezimbabwe ari kusungwa kutaura kuno kune magamba akatirwira nyika yezimbabwe ari mutirongo hanzi mhosva yawo ndeye nekuti wakataura kuti hanzi vanhu vemuzimbabwe wadii nhai handiti ndo zvawakarwira munoona ko nyika yedu iyi honayoka hanzi tsoka dzinoda kuchinjwa maoko anoda kudii tagarisa handizvo ko tikambotsvagawo mumwe Nai baba kana muri mumba ini kwandakakurira ndobva ndobva kwamutari samanyika zvinotonzi kana mukuru adi akura tsvimbo iya yemumba iya anotoitorawo odii wepamumwe hazvisirizvo izvozvo ko mukadaro zvinoreva kuti hanzi baba wachadaidzwa kudare vanodiwa zimbabwe Yadzoka. zimbabwe Yadzoka. yadzoka zimbabwe ndosaka tichitauya kuno toti totanga tanzwa kuti ko imimi hatisi kuda kuuya kukuudzai toda kutanga manzwa kuti imi zvinokunetsa ende zvipi saka tinonzwa kuti zvamuri kutotaura kuti mayouth haana babasa oh, magraduates takanyora kuti kati vana venyu makapedza matanga muchidzidzisa dzaiva shungu kuti vazodii asika zvotenge upenyu hwawaakurarama imi hwamakararama hotenge hwanga huri nani waakurara mwana wana wenyu kana iwo wamunoti wari diaspora hakuna chinobuda ka kunana south africa wari kutorara pasi pemabridge kunana south africa wari kutopiswa nemoto wachifamba ndonyika here yatakarwira tabva tatadza here zimbabwe yese ujekerere kuti titore nyika yedu zve ndosaka taakuti tadi tajambwa haticha zimbabwe zimbabwe yadzoka zvino tauya pano hatina kumirira vatsvangirai hatina kumirira wanube hatina kumirira wemawambo tauya pano sevana vezimbabwe kutaura nevana vechi kuti dambudziko redu kunyange mine mapato amunosapota dambudziko redu sezimbabwe nderimwe chete yes handizvo pamashopu apo pano vanonotenga shopu yezanu pepo pano vanonotenga yamdc yekwanube handiti ndizvo ko mabasa ndizvo handiti eh. honai ka vana vezimbabwe ndo vatambura eh. hazvisirizvo kana muchititungamirira muteereri vanhu vachitaura kana madzisabhuku paano handiti munopiwa mukana wekutaura maona saka tauya kuno kuno isu hatisi ku maona matishets haana kunyorwa matongerero enyika zvaari kutaura eh. kungodzidzisana takumbirawo kuti flyara takupaira tipai wamwe ipai wamwe isu nhamba dzedu dzemafoni muchadzipihwa isu project iyoyi ndeyevanhu tangotiwo kana tiri vana venyu makatidzidzisa ka touyawo ka kwamuri toti iri ndo zano ratinaro munoona riri zano rakanaka iri kana risi zano rakanaka kabva munongopisa mapepa asi mapepa amunopa anotaura zvinhu zvodii zvinoitika munyika yedu handiti makanzwa mumaredhiyo kuti zvanzi pane mari munoziva kuti ishe wakatigonera wakatipa ngoda makore aya mm. makamboinzwa ngoda mm. kwedu zvekwana marange ikoko kuchiyazi vandi mm. ndo kwaibva ngoda isu nemisha yedu tikatobviswa mumisha medu zvikanzi chi tichere ngoda yenyika mari yengoda yaenda kupi takangoudzwawo mumaterevhizheni kuti 15 bhiriyoni munoziva 15 bhiriyoni idzo dzimba dziri pano dzimba dzemuvhileji muno inototadza kana kwana imari kwayo yakawandisa hanzi hapana anoziva kuti yakaenda kupi chokwadi mungatadza kuziva kuti mari yakawanda kudamunotozoona ah. vamwe wane dzimba dzinodarika mahotera kukura zimbabwe zimbabwe yadzoka